دەبانی بکەین یەک ئۆبجێکت هەمووی چی دەکەین بە دووسەرەکە دەتوانین یەک لەوانە دەتوانین بینە سەر مۆدیفای تۆڵ ئەو تۆڵان بگرین تۆڵین جوین لێرە سەڵەتی دەکەین ئەو شێوازە ئەوانەی کە دەمانەوێ ئاشار ئینتەر دەکەین ئەها باوسەری بین سەر ئەودا دەبین هەمووی وتە یەک پارچە کۆنترۆڵ زێت دادەین بگەڕێنەوە بە جۆرشکە بکەین دەنووسین جوین باشە ئینتەر دەکەین ئێستاکە سەڵێکت دەکەین شێوازە پاشان ئینتەر دەکەین دەبین بە هەمان شێوە هات یاخود بە جۆرەشتر توانین بنووسین پیئی باشە سەڵێکت کەین بەو شێوازە وای داگری لێرە پێویستە وای داگری وای ئینتەر بینی سەر جوینی باشە بەو شێوازە ئەنتەر جوین هەڵبژێرین باشە ئەو جوین هەڵبژێرین ئەسە دەبین یەک پارچە ئەڵام مەسەدی ڕێگە ئەوەیە لە مۆدیفای ئەو توڵە هەڵبژێری یاخود بنووسی جوین و ترسەڵێکەکەی بینە سەر چی باوەستێنەوە ئەو جارە

زووم ئاوتی کە وایە ڕای کلیک زووم ئاوت زووم بە ماوسەکەت بە هەردوو پەنجەت زووم ئاوتی کەوە باشە بینە سەر توڵی فیڵیت فیڵی لێرە دەمانەوێ قوسی کەینەوە بۆ شوازە ئەلێرە مەسەن ئەو لێومان دەوێت ئێرە کلیکێکی لەسەر دەکەین باشە ئینتەرکە پاشان وەرە لێرە دیسان لەسەر ئێرە خۆ سلێکتی کردیان کلیکەشکە لەسەر بکەم ئینتەری کەم ئەو جارە ڕای کێشە خوارێ کلیک ئینتەر یان لێ ئار ئاوا ماوس ئینتەر دانرا ببین دیوی ئەم دیوی قەوس کرد باشە یان بین بە دوو نانسیش بکەین

ئینتەر داوێ دووبارە تر ئەوە یەریتی باشە چیتر ماوە با بڵین من لێرە بۆکسێک بێنین ئەوە لەبێ ئەمە یەکینی کۆنسپچوەڵ خۆشکینە ئایستەبیلیۆ بین لێرە لەسەر وەی مەسەلەن سلندرێک دابنێی لێرە یەک کلیک بکە ئاستە مۆزەکە بە پاش کلیکەشکە بکە پاشان لە بۆ سەری ڕاکێشە ئەوە یان لە بۆ خواری ڕاکێشە بەو شێوازە چی دەکەین دەنووسین ئەسیو ئەو بۆ بڕین ئینتەر پاشان سڵێکی ئۆبجێکتی یەکەم دەکەنەوەی کە دەمانەوەێ ببینێتەوە مەسا ئەو ئۆبجێکتە ئەو ڕێکتەنگوڵە دەمانەوێت کلیکش لەسەر بکە ئینتەر کە پاشان بڕۆ سەر ئۆبجێکتی دووەم کلیکش لەسەر بکە ئینتەر کە ئێستا بچینە تۆپ تەماشا بکەین دەبینین دوو بەدەرە باشە سیرکن لە بەڵتمیش ئەوە دوو بەدەرە چیترماوە بکین کەوتمە بەس ڤیدیۆمان باس کرد بنکەم بە پێ ئیش دەکردن ئەسیشمان باس کرد تر ئەو چەند توڵە بوو کە وەکو بەسیک و گرنگە بیزانین دەتوانین شتی پێ دروست بکەین مەسەرەن بۆ سەڵێکردن ئەوە سەڵێک دەکەین بۆ موفکردن دەنووسین موف ئەو موف دەتوانین موو بکەین

بۆ دەرێت کردنی شەر سڵێتیکە و دەرێت داکە کۆنترۆل زیش دەکا و دەتوانین کۆپی پێستیش بکەین ئەوە ئۆبجێکتەکان گومانێ ئەوی موو بکەین ئاستا ئەو موو دەبێت ئەگەر موو نەبوو دەنووسین موو باشە لێرە ئەمە کاتێک ئەو چوار گۆشە کەسکە دروست دەبێت ئەو کات کلیکەشی لەسەر دەکەین پاشان ڕادێکێشین موو